Salam gadyrly ildeşler. Sizi şu kanala hoş gördüm. Bu gezekki wideomda sizi smartfon telefonlaryňyzyň kömegi bilen internetde pul gazanmagyň usullarynyň biri bilen tanyşdyrasym gelýär. Ol hem telefon programmalaryna dürli ýumuşlary ýerine ýetirmekdir. Şu gezek size şu üç programmany görkezjek. Birinji, Rukapça, ikinji, Lehkiye dengi, üçünji, Yandex Toloka. Birinji, Rukapça programmasyndan başlalyň. Rukapça programmasyna girip registrasiýa etmek üçin bize elektron poçta gerek bolar. Geliň ilki Gmail poçta, ýagny Google akkaunt açaly özümize.

Adymyzy we familiýamyzy ýazmaly dolulygyna. Doglan günümizi we jynsymyzy ýazmaly. Soňra Google-yň özi bize poçta adresleri teklip berýär. Isleseňiz şolaryň arasyna saýlap bolýar, isleseňiz özüňize başga düzüp hem bilersiňiz. Şu ýazan poçtamyzyň eýýäm biriniň adyna registrasiýa edilendigini görkezýär. Diýmek, biz şu ýazan poçta adresimize üýtgeşme girizmeli. Indi poçtamyzy ýazanymyzdan soň, özümiz parol düzmeli. Parol sekiz sany simwollardan köp bolmaly, içinde uly harplar we sanlar hem bolmalydyr. Ine şeýdip biziň poçtamyz taýyn boldy. Soňra Google şul akkaunda biziň nomerimizi berklemeli hem diýip biler. Google-yň hemme şertleri bilen ylalaşýas we olary kabul etýäs. Bu ýerde sinhronizasiýa bize gerek ýaly bolsa söndürip hem bileris. Kabul etýäs. Ine biziň Google akkaundymyz taýyn boldy. Indi şuny poçtamyza girizmek üçin ýaňky döreden poçtamyzyň üstüne basmaly. Indi şul Gmail poçtaň üsti bilen ýaňky programmalarda registrasiýa ederis. Rukapça programma registrasiýa etmek üçin telefonyňyzda ýa-da kompýuterde brauzeriň üsti bilen Rukapça saýtyna girmeli. Ine Rukapça saýta girdik. Soňra ýokarda registrasiýa diýip ýazk ýere basmaly. Ine şu ýerde bolsa ýaňky döreden Gmail elektron poçtamyzy ýazmaly. Soňra rukapça üçin aýratyn parol döretmeli. Şo parolyňyz poçtanyň parolyna gabat gelbemeler. Ýazanymyzdan soň registrasiýa diýmeli. Ine biz rukapça saýtynda registrasiýa etdik. Indi, ýaňky aýdyşym ýaly, bul usullar telefonda pul gazanmagyň usullary bolansoň, häzir telefonda programmany gurnap, şol ýerde işläris. Onuň üçin bolsa bize şu ssylkany kopiýa etmek gerek. Sebäbi şu ssylkanyň üsti bilen gazanylan pullar biziň şul akkauntymyza geler. Indi biz telefonymyzdaky rukapça programma geçýäs we şu ýerde ýaňky kopýa edenimizi goýýas. Indi bul programma bize ýerine ýetirenimiz üçin pul berjek ýumuşlaryny buýrup başlar. Ol ýumuşlar hem robota kapçalary tanap bermek. Onuň üçin ilki bilen şu ýerde ptiçka goýmaly, soňra bolsa ýumuşlary ýerine ýetirmeli. Meselem, şu ýerde Şul berlen suratlaryň arasynda suw gidrantlaryny saýla diýýär. Bu ýerde bolsa awtoulaglary saýlamaly. Programma bize suratlary açyp bilmän eglenen wagty sag aşaky gapdaldaky düwmä basmaly. Ýokarky panelde bolsa biziň näçe ýumuş ýerini ýetirendigimizi we olara näçe pul töländigini görkezýär. Indi biz ýanky akkaunta geçip seredip görsek, gazanan pullarymyz şu ýerde görkezýär. Indi sahypany täzeleýäs welin ýanky işlän pullarymyz öňki pullarymyň üstüne goşulýar. Gazanan pullarymyzy şu serwisleriň islendigine geçirip bileris. Indi şu ýerde servisleriň özleri görkezilen, sagap dilinde bolsa olaryň tutumlary. Ikinji programmamyz Lehkiye dengi. Programmany Play Marketden almaly. Indi bu programmany registrasiýa etmek üçin hem ýaňky döreden Google akkauntymyzy ulanarys. Öz akkauntymyzy saýlaýarys. Ine programma girdik. Şu ýerde ýumuşlar görkezilýär. Bu serwisde programmalary we oýunlary telefonymyza gurnamak, programmanyň içine 30 sekunt garaşmak, o programmalarda bir derejä çenli ýetmek we olary birnäçe günläp telefonymyzda pozman saklamak ýaly ýumuşlar bardyr. Telefonymyza programmalary gurnamakdan başga bu programmanyň içinde reklama görüp hem pul gazanyp bilýändiris. Oň üçin reklama partnýorlaryna girýäs. Ine görşüňiz ýaly şu wagt wideony açanok. Emma ýigrimi sekunt garaşandygymyz üçin reklama görüldi hasap edilýär. Ine görşüňiz ýaly ýaňky reklamany görenimiz üçin bäş teňe biziň hasabymyza geçdi. Gazanan pullaryňyzyň hemmesini şu servisleriň islendigine geçirip bilersiňiz. Üçünji programma Yandex Taloka. Yandex Taloka programma mundan öňki iki programmadan tapawutlykda Google akkaundyň kömegi bilen däl-de, Yandex akkaundyň üsti bilen girilýär. Yandex akkaundy açmak hem Google akkaundy açmakdan kän tapawutlanmaýar. Şonuň üçin hem özüňiz başararsyňyz diýip umyt etýän. Bu programmada iki görnüşli ýumuşlar bar. Birinjisi onlaýn. Tekst barlaglary ýa-da Ýandeks gözleg ulgamynyň işleýşini barlamak ýaly işler bar. Ikinjisi bolsa oflaýn. Munda kärhanalary, guramalary barlamak we olar barada öz pikiriňi ýazmak ýaly ýumuşlar bardyr. Bu serwisiň aýratynlygy, ýumuşlary hem telefonda hem kompýuterde ýerine ýetirip bolýar. Tölegler bolsa amerikan dollarlaryna geçiriler. Ýandeks.Toloka-da hem pullaryňy çykarmak üçin köp sanly serwisler bardyr. Şolaryň haýsysyna siziň hasabyňyz bar bolsa, şoňa hem geçirip bilersiňiz. Soňuna çenli göreniňiz üçin sag boluň! Şunluk bilen şu wideony tamamlaýan. Bu wideo size gyzykly we peýdaly bolandyr diýip umyt etýän. Wideoa laýk goýmagy we kanala ýazylmagy unutmaň! Hoş sag boluň!